Tri! Dala fe! Hy! O! Hello guys, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl i Pop Tee. Croeso nôl i Pop Tee. Mae gyda ni fideo hilarious i chi heddiw. Oherwydd o fori ymlaen. Mae Jed a Finne yn mynd i gyfnewid diwrnodau ein gilydd. Ie, yeah, popeth mae Cadi fel arfer yn neud mewn diwrnod, fi gorffen neud, a popeth fi fel arfer yn neud, mae Cadi gorffen neud. Beth am i chi gyd dan ysgrifio i popty i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r gloch bach yn notification. Oce, okay, peth cyntaf fi neud yw deffro rhwng hanraw di 8 i hanraw di 9. Ww, lai un fach! Lyfli. Chwech o'r gloch y bore? Gym! O, ti'n goffa bod yn jocan yn fi. Iawn, fi wedi cyrraedd y gym. Just ddim yn deall, Jed, pam fydde ti'n neud hyn? Gym done! Yeah! Rhwng saith a chwarter i wyth, brecwast! So i frecwast mae Jed yn cael wyau di sgramblo mewn wrap gyda hot sauce. Ta be Jed? Dyw e ddim yn bad. Mae fe'n hanner awr wedi wyth. Codi, wedyn skincare routine. Hello. Ooh. Ah! Ooh. Ah! Off a ni, mae'n dweud cleanser gynta. O, mae'r un o'n soapy. Fi'n neud gymaint o mes. Rhwng hanner awr ti 8 o 9, cawod, golchi, skincare routine, cleanser a moisturiser simple. Unrhyw un sy'n nabod fi, maen nhw'n gwybod ma' 'da fi skincare routine rili cadarn, fi'n neud e bob bore, bob nos. Serum.
Sut ti'n defnyddio hwn? Mae'n dod allan yna. Mae'n dod lan i hanner awr di nawr, sydd yn meddwl mae Cadi nawr yn cael brecwast adeg yma'r dydd. Granola, cnau, almond, Greek yoghurt, mêl a peanut butter. Stunning baby girl. Rhwng 9 a 12, dechrau'r bore. so o'n i'n meddwl allan i wneud bach o waith.
Mae'n amser nawr, mae'n ben bore, mae'n un o'r ddeg, a mae'n ma gweud bod Cadi yn licio mynd am wac fach, uh, tua deg neu 15 munud. Ti'n mynd yn wac? Woo! Aw! Off a ni. Wow, go. O, uh... Bach yn awkward, ddim eisiau gweld hwnna. Na. Cynio, wedyn, rhwng deuddeg a un. Ni'n gael rap QR. Unrhyw fath o rap QR. O, Nawr ma'n dechre gwella. Dyma racu ar fi. Dewis da Jed. Ma fe'n lico chware gitar a ma fe di rhoid cords i fi ddysgu. Y cords C, A a D. Ti byth 'di clywed cad? Siarad i bod dim cord di dot i gael yndyfe?

Trwy wylio TikTok a reality TV. Fi'n scared bod fi'n mynd i bod yn hooked i hwn. Fi'n joio yn gwylio Kim ar, uh, ar Kardashian. Dwi gyd yn, yn, yn uh, Willy Bowen, yn Wilbro Mwch. Hanner awr di chwech, rygbi. Y drill cyntaf yw i trial pasio'r bêl at y postyn gan trial bwrw y postyn.
Hy! O! Si! Dala fe! Hy! O! Gyda'r nos mae'n mynd i gwersi ddawns. Ha! Fi'n rili nervous, sai'n gwbo pam.

basta neu cyrri. A mae hi'n cael rhyw pasta dish. A fi am troi hwn mewn i hwn. O, mae'n really nice actually. 3, 2, 1. Yum! Ia? Mae e'n eitha iach actually. Dewi Stadeg. Good boy Jad, da ni wedi mwynhau o. Iawn.
Mae'n tua naw y gloch yn y nos, a gyda'r nos, beth mae Cadi yn lico wneud ydy ymlacio gyda face mask cyn gwely. PlayStation, chwarae gêm. Iiii! Ah! Yn anffodus, Jed, does dim PlayStation a Xbox gyda fi i chwarae.
O! Fi'n teimlo ridiculous.
Dyna ni am fideo heddi. Um, fi'n gobeithio nad ydych chi'n fwynhau cael bach o mewnwelediad i beth mae Jed a fi yn neud gyda'n bywydau ni pan ni ddim yn neud pethau cool, exciting, just pethau mundane. A gobeithio hefyd na chi joio gwylio'r fideo yma, os felly cofiwch chi dan ysgrifio i pop ti. I hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r gloch bach notification. Nawn ni weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, Ta-ta!
Ond sori Jed, ti 'di blino fi allan 'da'r holl ymarfer corff 'na heddi. Nos da!